Oedi pellach a chost ychwanegol, dyna sy'n wynebu'r cynllun i agor traffordd newydd yn ardal Casnewydd. Oherwydd pryderon perchnogion porthladd y ddinas, mae Llywodraeth Cymru nawr am wario dros 130 o filiynnau o bunnau'n rhagor i wella cyfleusterau yn ardal y docie. Bydde cost yr holl gynllun felly yn 1.3 biliwn o bunnau. Does dim disgwyl i'r ffordd newydd gael ei chwblhau tan y flwyddyn 2023. Mae'n gohebydd gwleidyddol ni, Arwyn Jones, ger traffordd yr M4 yng Nghasnewydd heno. Arwyn. Ie, diolch Rhodri. Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus iawn i fwrw mlaen efo adeiladu'r ffordd yma fyddai'n lleihau y traffig ar yr M4 yma ar gyrion Casnewydd. Ond mae yna nifer o bobl o gyrff wedi bod yn gwrthwynebu y cynlluniau, yn eu plith nhw Associated British Ports, sy'n berchen porthladd Casnewydd yn y ddinas. Wrth rŵan, i roi maint i chi o syniad y maint y porthladd yna, mae o'r ail fwyaf o'i fath ym Mhrydain ac yn cynnal dros i 2,000 o swyddi. Maen nhw'n fwy bodlon i gyd heddiw, a dwi wedi bod yng Nghasnewydd heddiw yn casglu rhywfaint o'r ymateb. Yn ôl y disgwyl, mi fydd traffig ar ei waethaf dros y dyddiau nesaf gyda pharatoadau munud olaf ar gyfer y Nadolig. Ac ar draffordd yr M4 yn ardal Casnewydd, mae'r traffig cynddrwg ag unrhyw le. I rai sy'n teithio'r ddinas i weithio pob dydd, gorau po gyntaf y daw y ffordd osgoi newydd. A fi'n teithio ar yr em pedwar ddwywaith y dydd bob dydd yn ystod yr wythnos yym ac er mod i ond yn byw rhyw ddwy filltir ar hugain o'r gwaith ma'n cymryd awr i fi yn y bore ar ddiwrnod da i gyrradd i gyrradd y swyddfa. Fi'n cofio un digwyddiad pan ymunes i ar em pedwar am wyth y bore ar y ffordd i'r gwaith a gyraeddes i mor llwyddiant yn hanner awr 'di dau y pnawn oherwydd oedd oedd damwain cath iawn 'di bod. D- dych chi'n gallu dallt y pryderon os oes gan bobl falle o ran y gost er enghraifft neu o ran yr effaith a mae 'di gael ar y ar y yym ar yr amgylchedd yn yr ardal. Dach chi'n gallu dallt y pryderon yna? Yy odw, ond ma' raid ca'l yym ma' raid ca'l ryw plan hirdymol i sicrhau diogelwch gyrwyr i fod yn onest a fi'n siŵr os o's yym mynediad mwy rwydd i mewn i'r yym i'r ardal fi'n siŵr bydde hwnna'n roi hwb i'r yy economi a'r busnese lleol hefyd. Un cwmni oedd yn gwrthwynebu oedd Associated British Ports oedd yn credu y gallai niweidio eu busnes Mi fydd y ffordd osgoi yn teithio dros bont fyddai, yn ôl y cwmni, yn atal llongau rhag cyrraedd eu porthladd. Heddiw, cyhoeddodd y llywodraeth y bydden nhw'n gwario 135 miliwn o bunnoedd yn ychwanegol i dawelu ofnau y dociau. Mi fydda'r arian ychwanegol yn cael ei ddefnyddio i godi adeiladau newydd i rai o'r cwmnïau sy'n defnyddio y dociau, yn ogystal â datblygu dociau'r de fel y gallai llongau barhau i'w defnyddio nhw ar ôl adeiladu'r bont fyddai'n cario y ffordd osgoi, ac o ran y bont honno, mi fysai'n uwch na'r bwriad yn wreiddiol er mwyn galluogi'r llongau mwyaf fynd o dani. O dan y cynlluniau newydd, mi fydda'r bont newydd bron i gant a hanner o fetrau o uchder, ddwywaith uchder Pont Cludo Casnewydd. O ganlyniad i'r gwariant ychwanegol, mae Associated British Ports yn dweud y bydden nhw yn cefnogi'r cynllun. Mewn datganiad ysgrifenedig i Aelodau Cynulliad, dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, y bydda buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn cael ei dargedu fel bod 70 y cant o'r gwariant ar adeiladu yn mynd i fusnesau bach a chanolig ac yn gadael gwaddol. Ac er gwaetha'r oedi, mae'n dal i ddisgwyl y gwaith i ddechrau mor gynnar â'r haf nesaf. Ond mae rhai sy'n gwrthwynebu adeiladu'r ffordd osgoi sy'n cael ei ffafrio wedi beirniadu'r Llywodraeth wrth i'r costau gynyddu. Mae'n ymddangos fel bod Llywodraeth Cymru yn defnyddio arian cyhoeddus i dalu bant un o brif wrthwynebwyr y cynllun fel mae'n sefyll, sef y porthladd yn Casnewydd, a wedyn mae yna cwestiynau dirfawr yn 'y marn i ynglŷn â defnydd arian cyhoeddus. Byddai'r gwaith ychwanegol yn golygu oedi o ddwy flynedd cyn agor y ffordd newydd yn 2023. Ac Arwyn Jones oedd yng Nghasnewydd.